Ultrasonic Sensor, HCSR zero four leh ZSN SR zero four T te Arduino nena hmangin thil hlat zawng teh nana hman dan tum tumah hian kan en leh dawn a. Ultrasonic Sensor hnathawh dan te, a hman dan dik leh Arduino code te sawi fiahin kan tarlang dawn bawk a. Tin, hemi sensor hmang hian project siam lai ka nei a, rei vawk lo ah ka rawn tarlang leh dawn a, i lo ngaichang dawn nia. Awle, hmasain ultrasonic sensor chu eng nge a nih han en ta ila. Ultrasonic sensor hi ri hre thei sound sensor chi khat a ni a, amaherawh chu ri kan han ti a, mihring in ar kan hriat phak loh ultrasonic sound emaw ultrasonic wave kan tih hmang a ni.

Engtin nge kan sensor chuan thil hlat zawng chu a teh han en leh ta ila? Kan sensor hian pin pali, VCC, ground, trigger leh echo pin te a nei a. Trigger pinah ten microsecond pulse kan pek hian kan sensor in ultrasonic wave cycle pariat a pe chhuak a. He wave kalkawnga wave lo reflect theitu tur thil eng emaw awm khan wave hi reflect letin kan sensor in a lo dawng let leh a. I kawp in atang hian a dun hun kan la chhuak thin a ni. Hetinga kan sensory na ultrasonic a pek chhuah leh a dawn let leh inkar hun chhungrei zawng hi la in kan thil awmna emaw a hlat zawng kha distance formula hmang hian kan chhut thei a, chu chu distance is equal to speed into duration a ni. Ultrasonic wave hi sound a nih angin speed ah hian Speed of sound three hundred and forty meter per second hi kan hmang ang a, mahse kan Arduino-ah leh kan sensor-ah hian meter per second angin kan dah chuan thil chhut a har dawn a, centimeter per microsecond-ah kan thlak dawn a ni. Chuti nih chuan zero point zero three four centimeter per microsecond a lo ni tawh dawn a ni. Duration hi Sensorina wave a pek chhuah a a dawn let leh inkar vei zawng a ni a. Mahse, wave a pek chhuah chhung kha lak tel a ngai lo va, a dawn let chhung chauh kha kan duh avangin duration hi true in kan sem leh dawn a ni. Tichuan, distance kan zawn dan tura formula chu distance is equal to duration divided by two into speed zero point zero three four centimetre per microsecond a lo ni tawh dawn a ni. Tichuan a hlat zawng kan chhut chhuah kha centimetre in kan nei tawh ang. Tuna kan sawi tak thil ngai ho leh calculate tur khan Arduino Uno hi ka hmang ang a, a code leh connection siam dan te han en leh ta ila. Arduino code ah hmasa in trigger pin leh echo pin vuahna lai tur a pin zat kan han ziak lang phawt a, Chuan a teh theih thui ber maximum distance leh a hnai ber minimum distance kan han ziak lang leh a, tunah hian four hundred centimetre ah leh one centimetre ah ka dah a, helai hi chu kan duh zatah khan thlak danglam theih a ni. Void loop ah trigger pin output angah ka dah a, echo hi input pull up a tira sang sa emaw logic level one ah khan dah tur a ni bawk a. Helaia serial dot begin hi kan teh a,

ten microsecond a ka dah khan duhaiin reading min pek reng deuh hlek avangin thirty microsecond hi ka hmang a ni. He lightlar hi kan sensorina wave lo let leh a dawn hun i copy na tanga kan lakna a ni a, a hnuaia distance cm tih tlar hmang hian a distance kan calculate leh a, a speed a nachina kan sawi three hundred forty meter per second aia sang deuh hlek three fifty meter per second angin reading min pek dik zawk avangin ka hmang hrih a ni. Helaia court ho hian kan teh tur kha maximum distance kan ziah lan tak aiai thuia awm chuan too far tih a lo ziak lang ang a, minimum distance ai hnaia awm chuan too near tih a hnuaia mi line hian a lo ziak vel leh ang a, Maximum leh minimum distance inkara kan peh tur a awm a nih kha chuan a hnuaia code hian a awmna chen a distance kha centimeter in a lo ziak lang ve zel dawn bawk a ni. Arduino Uno leh kan sensor connect dan han en leh ila. Soldering ngai lo turin breadboard hmangin connection ka siam mai dawn a, kan sensor VCC kha Arduino five volt ah connect tur a ni a, trigger pin, pin nine ah kan connect anga, I kawp in pin ten ah chuan ground chu ground ah connect tur a ni a, HCSR zero four emaw JSNSR zero four T emaw zawk pawh kan lo hmang a nih pawn a pin out awm dan hi en an chiah avangin connection pawh tuna kan sawi ang tho kha a ni dawn a ni. Awle, a tehdan tlangpui hriat theih nan measuring tape nen tih hian ka han siam a, HCS R zero four hi han hmang hmasa ta ila, Arduino code upload tila tichuan helaia serial monitor hi nine thousand six hundred baud ah dah in hawng ta ila, distance tih leh a value zat a lo in ziak lang zel a, wave reflect tu tur sixty centimeter ah ka dah hian reading sixty one te sixty te fifty nine centimeter tih ten mi rawn pe a, ka ken lai ka dah sawn apiang hian a distance a lo tarlang ve zel a, a reading chu dik chiah lo mah se a ngaidam theih ve viau chuan ka hria a, scale anga thil han teh nan kha chuan a hman theih chiah lo deuh a, ama erawh chu a hlat zawk tlangpui lak nan erawh chuan a tha reng mai. Sensor pakhat zawk JSN SR zero four tih hi an en ve leh ta ila, A do not code ngai kha a hman theih nghal a, connection siam dan pawh a inang chiah kan tih tawh kha. Forty centimeter ah reading forty one te thirty nine, thirty eight centimeter bawr vel min pe ve leh a. A reading kan lak tawh atang hian kan sensor hmasa zawk nena danglamna tlem hmuh theih a awm a, middle top lamah an pahnih hian ka khai khin dawn tho avangin tuna tan hrih chuan a thawh dan a inang tlangpui ti hrih lawk mai ang. Reading kan nei tawh ho kha kan en chhian chuan forty centimetre kan teh in forty one te thirty nine te thirty eight centimetre tih ten reading min pe nup mai a, a khawi ber nge lak tur hriat har ang reng si a, chuvang chuan Arduino code thlak in siam tha hlek ta ila Nuping Library kan hmang tel tawh anga helai line hian a hlat zawng Nuping Library hmangin a lo teh anga. Tichuan iteration hian vawiin zat a teh hnuah nge reading min pek dawn tih a rawn tar lang leh a, tunah hian five ah ka dah a, vawi nga a teh hnuah vawi khat reading min pe dawn tihna a ni. Tichuan helaia line hmang hian reading kan la chhuak a, a hnuaia line hian a hlat zawng kan chhut chhuak leh a. A hnuai lampang hi chu serial monitor-a kan distance vel lo print chhuaktu kha a ni leh a ni. New Ping Library hmang hian han teh tha leh ta ila, a reading hi tlem chuan ala chu tho nain a hma ang em em kha chu ni tawh lo a, kan duh chuan iteration kha dahsangin sulo leh zual tur pawn kan siam thei a, mahse kan dahsang khan reading tlemin kan nei har ve hret zel dawn tih hriat erawh a tha. Awle, ultrasonic sensor, thil hlat zawng teh nana kan hman dan tlangpui chu tuna kan sawi ang kha a ni a, i lo hmang ve duh emaw i lo ti chhin ve duh a nih kha chuan Arduino code kha description ah download theiin ka dah kha. Video kan tih tawh hmain kan ultrasonic sensor pahnih te in ang lohna leh kan hmanna tura zirin eng zawk nge hmang ila tha ang tih han en leh lawk ta ila, a hmasa berah an teh theih tawi ber hi han en ta ila. ACSR zero four hian one centimetre atangin a teh tan thei a, ka han tih chhin velnaah pawh tawi te te three centimetre te two centimetre thleng pawn reading dik tak min la pe thei a, ZSN ve thung hi chuan thirty centimetre atangin a teh tan thei a. Thirty centimetre ah chuan a reading a la dik viau a. Twenty five centimetre vel thleng hi chu a rin ve theih deuh a, a ai hnai ah erawh hi chuan reading ngai reng min pe tawh a, kan sensor hman na tur a hnai deuh a nih kha chuan HCSR four zero zawk hi kan hman a ngai dawn a ni. HCS R zero four hian four hundred centimetre thleng a teh theih a, JSN ve thung hian six hundred centimetre thleng a teh theih a. Ka tih chhinna ah helai table ka tar lan hi reading ka neih dan a ni a. Hemi table atang hian JSN hian tlem in a hla lamah reading min pe dik deuh zawk a, chuvang chuan Kan teh tur kha a hlat deuh chuan JSN hi a tha zawk ang a, four hundred centimetre aia thui a nih phei chuan JSN hi hman ngei ngei a ngai dawn a ni. Chuan JSN hi waterproof a ni a, hmun hnuang deuhah emaw pawnah te kan hmang dawn a nih kha chuan JSN hi kan hman a ngai ang a. HCSR zero four hian three mm accuracy a nei a, ZSN hian one centimetre emaw ten mm accuracy a nei thung a. Mahse hei hi chu temperature te humidity te khan a ti danglam thei. Tin SR zero four hian wave chhuahna tur hran leh a dawn letna tur hran a nei a, ZSN hian pakhat chauh a nei thung a, hei vang hian ZSN-a reading lak muan deuh a ngai thin tlangpui. Tin, he mite pahnih ni lo, ultrasonic sensor dang A02YYUW te, sharp ina an siam chi hrang hrang, waterproof te a awm a. Tunah hian ka neih hrih mai loh avangin ka rawn tarlang tel lo va, a hman dan leh a thawh dan kha a inang tlangpui tho a, in mamawh a nih kha chuan in lo enchiang mai dawn nia. Awle khati zawng kha ni hlih se, in theih kha chuan min lo like sak ve ula, comment na lamah te khan in ngaihdan te lo sawi ula, mi a ti phur ve thin ania, a dawt leh ah kan inhmu leh theuh dawn nia.